Macu tang cheu in tang li tiang bak kha lai laica tang li a kawl sa hai kan cho. Hmm.
Macu khoi ka da na kai siang in chu. Kan ma ngaleng khua. Ngaleng khua.
Oh. Ngaleng khua siang rak um chang te na hak chit lewa.

Macur ka chim rih tuah macur zeitindah sianginn laica cu laimi nih maw ca an in chim a ho nih dah an in chim kanmah ngaleng pa ngaleng pa nih laica an chim maturam a mu thong khat bia kua le kum chom thum kum ah

Kannih kan chuak rih lo. I Matu ram ah a ma ṭha bik in sianginn a rak phan. Thantlang Myone, Hakha Myone kan si rih cu, Maleu khap. Matupi khua sianginn kha a rak um. na kaa khan ka pa le pawl ka chengin an rak kai. Cu cheng a kaimi pawl nih ngaleng khua kha chengin laica in a phonh. Oh.
Maka kan kai i Pathuai cu khuaram an ti. Zei bantuk eh? Pathawi kha khuaram.
Pathawi kha khuaram. Khuaram. Uh.
Ti bantuk khan kan cawn ve cu.
Tamain te. Tamai kha.
Tuanbia.
Tuanbia. Oh. Tuanbia.
Tu. Ti bantuk kha mu. Uh uh uh. Mam bantuk khan kan rak cawn.
Oh. Lai ca bak long te khatang li piang bak. Lai lai ca long in.

A si tak ee. Atu nangmah na kum hi kum zeizah dah si cang? Sawmriat na kum li ka thi ve. Sawmriat pali. Oh, sawmriat panga ka ti ko cang Oh, oh, oh. Le Laica na rak cawn lio zeitik kum hrawng dah si? Chang kha jukua le Sawmli le pakua.
Sawmli le pakua. Aw, maka kan tangcheu. Tangcheu na rak kai.
Aw, aw, aw. Amah aputar ina ka um hi. Mm.
Amah Oh. aputar ina ka um. Mm. Mai ka fa si tu. Mm, mm, mm. Ka pa le ka pa ka unau an chi. Amah apa le keima ka pa ka unau an rak chi. Oh. So amah apu- ap- ap- aputar pa ina ka um.
Ṭhamri pakua kum kha keimah ka umnak ka pa umnak khuangang khua ah khuangang in ngaleng khua kha meng hlein hi a thla
mahka khan cheng in ran kai. Oh, nanmah khua ah cun sianginn um lo. Um lo ai khuate inn dong inn riat nih sianginn cu yet cala khua khol inn riat inn riat long nan rak si te. Atu ngaleng a si apa khamu. A cui ah sianginn ah a cawmtu kha kanmah Khongang pawl an si cu. Khongang khua in an cawmmi sayapa mah kha Ngaleng ah a thial i Ngaleng khua cong saya a phuan. Khongang ummi pa si ve cu. Amah yawng kha. Kan i Khuangan kha ngaleng phun kan si cu mu. Ngaleng khuan khuathar.
Khuathar va tlak mi khi. Khuatlak kan si cu.
Ngaleng khuan kho kan tlak. Oh.
Ngaleng hi phun min si te. Oh khua min. Phun min yong a si. Phun min zong si. A thani kan pa kha ngaleng a rak si cu.
Makha khuami nih an sah beh. Khua min ah
Sitakma cu miphun min zong si.
Miphun min zong si, khua min zong si.
Ngaleng a tuan bia tlawmpal tein na ka chim kho hnga maw? Nan pupa tuan bia. Khoikan dah nan rat? Ngaleng nan pupa cu khoikan dah a rak rat? Amah nih mu an in kalpi lai hi pa torki lol inn ah va kal lawng a leng kong kha amah nih phiang te an chim lila mu va hal tuah nangmah ni te tlawmpal tal na keimah kha maw keiman ka sim a si cun amah i a thiammi le keimah ka thiammi kha a lo lo nak caan te khe um lai i khi ai kalh sual la ti na phang te sual lai amah nih sim lo lo che ma chu tha

nga mak ke ke ngaleng kan ti chu a ti chung i mi nga phun khat ke mo
sinain nan ni kha chu nan pupa ni ngalen khamu kan chima che chun ha sen tilak in kan thua ha ha sen tilak ha sen eh hausen tilak tilak hau chen in Hakha peng Hausan khua in nan rak chuak.
Khan ngaleng pawl in lung an bunhmi kha a um. Tu tiangah.
Oh, Hausan khua tu zong a um rih ti nak sila cite. Um, um, um, um. Maka amak i lol ni kha pheng te chim nak.

Kum sawm riat le kum nga cun upa ngai cang te tu he. Ka upa ve cang.
Upa cang. Upa ve cang.
Asinan Pathian jang tha nak in atu ah ka ha a meu di. Ma pakhat. Man ka mi thiam hung deu cang. Ka mi thiam hung deu. Mah lawnglawng a si. Kan ha chan lo. Ka thluak cu a phim rih. Kan ti lai ta. E kan cha ca phungchim hoina a kan pe Pathian a kan dawtnak kong kan chim tikah a fiang tuk rih. Mah leo video na ka yai chot tha lai na. Sik tak si te te. Nangmah um ning. Tunu phungchim

Khua ngang khua ah hlan lio na tlanval lio ah maw zeidah na ngai bik na ngeih bik mi?
Atu hi maw? Aw atu ah khin khua ngang khua ah na no lio ah maw na tlanval lio na no lio ah na ngeih bik mi? Eh ka hoi le he

pukpuk kan tum mengmong mengmong mengmong kan tum makha chun ni tak ma kan tum i kan lam
pui kan tua ka hoi le he
makha le chun hua ma le wa a chu ya lam kha Tuah na ṭha Sizapan ral Leumaw Yemaw ah sawmli paruk sawmli pasarih phunghram a si lai. Lam kan tuah. Cuai ah lam kan cawh kan ti. Tumui te lam kan cawh ai chum ni tlak. ka pa cang rawl kan ei ri lai kan ti kan nu le kan pa i an tuah mi vialte kha kan mu mi vialte kan man kan chong ve cu mu
ma ho na ka ka ngai tuk oh sike sike ka hoi le pol yo an thi ve cang an thi pa cang hna an thi an thi di cang te an thi di cang kan ti lai rom te pakhat pan hi long anung cang Oh. Ani yung an tar ve sang. Si si si si. Keimah nak ina tar mi pa an yual deu. Mm mm mm. An ha yung a chet. Mm. Amit yung kwam hu ti lo. Mm. Abia oh. sim mi yung ka. At kami yi yi kan ti le a pe kai kho ti lo.
Ừ ừ ừ. Oh, setak nang jo na thong tuk ri ko he. Som ret le panga chin mu. A chen kha chua. Si si si. Pathian thluachuah. Pathian nih
a ka dawtmi cu nunchaunak laksawng ka pek lai tiah changkua le pakhat
an he hleli a sim ko kha. Si si si. Ah. Nan aiong Pathian kha dawt u law.
Pathian kan hal u law. a chen donnak kong kha sim lengmang tuah u. Na nu na sau ve la. Si si si.
Si kan i lawm tak si.
An kham la. Si si si. An kham la. An nun chau nak an pe. Thasuak an begin. Hi keima long sila kan pi o dam ko. Kan pan hi te. Sian kan in lai bia te ho ne kan i rua ri cu. Capu bia ho na kan chim kan ni kan ni kan ni kan it.
Rua ten pachen na kan it te. Si si si. Si ah kan i lom tak si. Oh.
Kan van i ton kho cu. Si hmailei zong ah thongtha chim tu ka chim bang khan biak in na thongtha chim an ka thia cang hi. Thongtha chim ding ka si ti kha na van ka chimh la le ka rak ra la le record ṭha te kan tuah piak te la
yang fa nal khi lai in
lung thi ngun kha te Jesu thong in pum khan kan thi.
Matiang kha va si ko ṭha maw? Si seh. Siam ti lo. Si seh, si seh. Ṭha tuk, ṭha tuk.